Mungah chung van lut cuahmah cang i hi chungah hin kan pu le kan pale nih an chim lengmangmi cu Chin miphun cu ral pahnih kan ngei an ti lengmang i cucu SAC kan doh lengmangmi kan ral lawng si loin kan innpa ral kan ngei an ti lengmangmi kha kan i fiang ko lai tiah zumhnak ka ngei. Chinram dirhmun le sining cu kan theih lengmang bantukin CC le CB tiin a phu nganpi phu pahnih ah kan i ṭhen i CB nih AA an pehtlaih hna i CC nih cun tlangcung hriamtlai phu dangdang le an zuji he pehtlaihnak tuah in Mahle ti khawh tawk in dothlennak an kalpi cuahmah. A si khawh chung in CC nih lungrualnak um khawh nakhnga an i zuam peng ko bu ah tutiang lungrualnak a tlamtling kho rih lo i khatlei ahcun ngaihchia lungrawk ngaingai zong a si. Lungrual tein dothlennak tuah kho usih law Atu nak na kan hlawhtlinnak tampi kan hmu lai i tuan ah teinak kan hmu lai ti kha ahopaoh nih zumhmi le theihmi a si ko nain kan lung ai rual lo ruangah le kan i ṭhenṭhiak ruangah atu bantukin kanmah le kanmah tiang thisen i chuahnak nunnak i laknak tiang a phakmi hi kan tuanbia ahcun a zoh a chia ngaingaimi tuanbia cahmai ah an tang an tang te lai. Le atu CC Chinland Council i DS a simi Salai pawl nih a chimmi te kha tutan cu a vun hrawmh hna ka duh i Salai pawl nih a chimmi cu AA he biaruahnak ngei kho dingin Sawmnak ca kan kuat hna, sawmnak ca kan pek hna ti. Zeitik ah an pek hna, zeitik an kuat hna ti cu a chim lo nain kan kuat hna ti a chim kha cu February ni kua a khan a si i AA nih zeitindah an leh hna, zeitindah aa Caan kuat ve hna ti cu, caan leh hna ti cu zeihmanh bifiang a um rih lo nain CC lei nih cun NGS pa Salai pawl nih kan kuat hna, kan sawm hna tiah official tein a chim cu a khan. A dikmi, a dikmi si lai ti cu a fiang ko i, le zeiruangah thla CC nih Sisi nih sawmnak ca biaruah dingin sawmnak ca an kuat hna kan ti si ahcun zeiruangah dah AA nih kan ram chungah atu bantukin kahdohnak nan tuah i hmunhma nan khuar timi hi zei bantuk timhmi le zei bantuk saduhthah dah nan ngeih ti kha fiang tein theih kan duh ti kha si. Le hika zawn ah hin CC nih a nemnak tein a ṭhatnak tein ca he ṭial kuat dawh a si. Salai pawl nih a chim ning ah khan cun aa kan ram chung a um hlah u, hmunhma khuar hlah u, hiti bantuk le a dangdang kong kha a si lo. Le Chinram chungah nan ummi le hmunhma nan khuarmi atu bantukin hmun kip ah kahdohnak nan tuahmi hi zeibantuk timhmi le saduhthah dah nan ngeih ti kha zeidah a si ti kha theih kan duh ti kha CC nih cun biaruahnak i an sawmnak hna a ruang bik cu si. Le CC lei ṭuanvo cu ai lim khi zei kan ti la. CC lei nih cun an rian an lim ngai rua tiah ka ruah. Biaruahnak phu hnih biaruahnak timi cu phu khat lawng duhnak khan a tlamtling kho lo i phu hnih in biaruah duhnak thinlung kha an ngeih hau, an lung a tlin hau. Tutan ah AA le CC karlak ah Biaruahnak um khawhnak ding caah CC nih cun lungthin innka kaupi awng in bia kan i ruah lai. Chinram ah hmunhma nan khuarmi le kahdohnak nan tuahmi zeiruang dah a si timi fiang tein nan kan chimh lai. Theih kan duh ko timi ṭha tein ca an pek hna. Sawmnak an tuah hna. AA nih a duh lai maw duh lo ti kha cu amah nawl siseh law Sisi nih cun an rian an lim i sawmnak ca ṭha tein an pek ko hna caah khan Ee nih a duh lo a si ahcun Ee nih a duh lo si ahkhan cun amah nawl cu a si ko nain zeidah a chungah thil a um, zeiruangah dah Ee he, Sisi he biaruah cu Ee nih a duh lo timi kha a ruang kha a um hrimhrim lai ti cu a fiangmi si. Le nangmah na hmuhnak chim tuah ka ti hna sehlaw AA nih hin a duh lai ka zum loh CC he biaruah ding hi. Le mah a ca cun tuan tein tuan tein CNF, CNA, CC a dir hlan zongah Chinland a Joint Defence Force zong kha a ram ko CJDC chan lio zong an siseh, CNF-CNA chan zong an siseh, AA nih hin kan ram chungah kahdohnak tuah ding le sakhan laknak khuapi te hna laknak kongkau he pehtlai in AA nih hin zeitik hmanh ah A rak chawn bal hna lo, a rak sawm bal hna lo, bia a rak ruah bal hna lo i amah duhning in kan ram chungah a cawlcang ko. Kahdohnak a tuah ko. Khuapi sakhan ah an sakhan an lak ko. CB an hong dir ciammam i CB nih leklek tiah AM pehtlaih hna i AA zong nih ṭha tein a rak pehtlaih hna. A bawmh hna, a dirkamh hna. Khuapi lakpi hna, sakhan a lakpi hna. Le hi zawn ah hin zeiruangdah AA nih hin CNFCNA asiloah CJDC asiloah CC he hin ṭha tein kan ram kongkau ah hin a dangdang kongkau ah khan Pehtlaihnak chawnhbiaknak a tuah lo zongah va um rih ko sehlaw kanmah le kan ram kongkau a simi kan vawlei kongkau a simi ah khan zeiruang dah CNFCNA, CJDC asiloah CC he biaruahnak tuah a duh lo? Zeiruang ah thla pehtlaih a rak duh lo? ti khah rawh ngai a hau. Asinain khatlei kamah zeiruang dah CB he cun fawi tein pehtlaihnak le hnatlaknak an tuah khawh hnga? A chung taktak ah zeibantuk hnatlaknak le cu bantuk nan kan bawmh si ahcun cu bantuk kan in pek hna lai timi biahren zeibantuk dah an ngeih ti cu kan thei lo nain CC sin in an ruah ngam lomi le an ruahchan ngam lomi thil kha CB nih cun bia kamh hna sehlaw a dawh bik. Thil cu Pathian le anmah lawng nih an karlak hnatlaknak cu an theih lai lo mu. Kanmah nih kan theih khawhmi si ti lo. Kan hnulei i Salaipi Ṭa Thang interview ka rak tuah lio ah a rak chimmi cu Aa hi kanmah nih cun ral in kan hmu lo. Cun Aa nih hin Chinram le Chin miphun caah thil ṭhalo, zei pipa a tuah kan hmu lo ti kha fiang tein a chim. Mah i ka interview mi kha a ngaimi nih cun an theih ko lai. Cun a hnuah video clip te zong an, an tarmi kha ka hmuh pah len. Le CB nih cun CCA AA hi ralhmunh an hmu lo i hawikom bantukin, unau bantukin, pa bantukin an tlaih i A nih Chinram le Chin miphun caah zeibantuk ṭhatlonak hmanh fahnak an tuah lo i an ti hmailei zongah tuah dingin an hmu hna lo. Asinain hi hna AA an umnak le AA nih hmunhma an khuarnak kiangkap i ummi mipi nih zeitluk in dah AA kut an tuar ti kha Mizoram lei a zaammi Mipi hna sinin khan tampi theih ding le hmuh ding a um. Cun mah lawng hi a si lo i mah lawng hi a si lo i kan hnulei ka chim cang bantukin e nih cun caan ṭha i lakin nihin ah hin uh, Kawlram cahmailei ah cun e hi hling bantuk a si kho timi kha ka hmuhning le ka ruahning kha ka rak chim bal. Zahza a si bak lai ti kha ka chim kho lo nain nihin nih an cawlcangh ning le a dangdang he pehtlaihnak an tuah ning le uh, an policy pawl zoh tikah cucu si khawh a si ti kha a si khomi thil kha ka chimmi si. Le nihin ah hin uh, US a ummi zasang cinzah Keimah hen hna lebang cun unau bantukin aa ai dawmi le ai ngamhtlakmi kan si i hi pa hi hi zasang cinzah nih hin mah hlan ahcun AA kong hi cutluk in a rak ṭial bal lo. Tutan i AA kong a ṭialmi hi aa tawite a si i mah te cu kan van hrawm ta hna lai i AA hi hmailei ah Chinram caah zeidah a cang kho timi a hmuhning a ṭialmi kha si i hika zawn ah hin aa a van a Facebook i a phawtmi kha teh a hmumi cu nan um cang men lai i a ṭialmi dihlak khan ka van rel lai. Si vawlei cung tuanbia zoh tikah siangpahrang uknak chan in hin tiang a cangmi cu a ṭhawngmi ram uktu hna nih a dermi ram le miphun cu an tuk hna, an uk hna, an ram an chuh hna i an tuanbia an thlen hna. Russia nih Ukraine a sam cuahmahmi cu um rih seh law US uktu Donald Trump nih Palestinian pawl uknak ram Gaza hmun rawn cu real estate developnak opportunities caanṭha mit in cawk ding a mit a thi tuk. Cawk khawhnak kong a chim lengmangmi rel tikah kan vawlei sining hi khuazaza a ka ruahter. Syria President Bashar al-Assad a tluk bantukin Sac ralhrang Min Aung Hlain hi tlu ve sual sehlaw timi ka ruah ah kaa lawm ngam ti lo te. A tuah kan duh bikmi cu Min Aung Hlain tei le Min Aung Hlain tluk ding kha si. Asinain Min Aung Hlain kha tlu sehlaw Syria President Bashar al-Assad a tluk i Russia a zaam bantukin Min Aung Hlain kha tlu ve hmanh sehlaw Ka ruah ah hin kaa lawm ngam ti lo a ti. Zeiruang dah ai lawm ngam lo timi kha tanglei ah a van ṭial lai. Ka thinphannak a zual chin cang ti. Zeicahtiah thlanglei ral Arakan Dream a khel cuahmahmi AA nih caanṭha lak in kan ngeihchun kan Chinram hi an vun kan chuh khawh. A thla nih ka rak chimmi kha hika sang cinzah nih khan atu ahcun mah kha a ruahnak a ruahnak a si ve cang tinak a si te. Kan chuh khawh an saduhthah Arakan Dream Empire pi ser khawhnak ah thazaang an ngeih liote caanṭha an ngeih liote a si bantukin Palewa an kan chuh cang. A tangmi Chinram zong hi an ram kauhternak caah an mit rak thi ziar sehlaw theih lo a si. Cucaah tulio Chin miphun kan dirhmun zoh tikah Min Aung Hlain ral nakin AA ral hi ṭih a nung deuh cang. Min Aung Hlain ral nakin AA ral hi ṭih a nung deuh cang. Zeicahtiah zeiruang dah minung hlan nakin AA cu ṭihnun deuh? Chin miphun caah zeiruang dah minung hlan ah AA cu ṭihnun deuh hika zawn ahhin tawi fiang tein a van ṭial i a fiang ngai. Zeicahtiah a ti minung hlan kan dohmi cu a uknak system thlen lawng a si. A uknak system thlen lawng a si. Kan tei lo hmanh ah Chinram cu Chinram ning tein kan ngeih peng ko lai. Atu ah hin minung hlan hi kan tei zongah kan tei lo zongah Chinram cu Chin miphun ta si peng lai. Chinram cu Chinram cu Chinram a si peng ko lai. Minung hlan kan tei lo hmanh ah mu kan tei lo sual hmanh ah cun kan tei Chin kan tei lebang ah khan cun a si ko lai. Asinain AA nih cun te Kan ram a kan chuh khawh, kan tuanbia an thlen khawh ṭih a nung ko. Asinain AA nih cun "ee thazaang ṭhawng hna seh, khi cak chin lengmang hna seh law, caan ṭha lak riangmang in Chinram kha kan cut hna seh law, thalazang in kan ti khawh ṭung lo, kan tei ṭung lo ahkhan cun kan ram kan hmunhma tampi a kan chuh khawhmi si. Minung hlan ni a kan chut la lo an kan tei zong ah Chinram kha Kawlram ah a canter la lo i Chinram cu Chinram si ko lai Chin miphun kan um ko lai Chin miphun kan ta si ko lai ti duhnak ka si. Cucaah cun e e kha min ong hlan a doh tu an si ve ko bu Chinram le Chin miphun ca cun min ong hlan nakin ti anun deuh nak zawn te kha a rak um ve. Atulio Mizoram kan unau hna hruainak in CB le CC tonnak an ngei dingmi hi a biapi ko. Kaphnih lungṭhumh in Chinram a him khawhnak kha pakhatnak ah an chiah har cang. A tlai tuk hlanah before is too late a tlai tuk hlanah ti kha a si. Le A rauh hlan ah CB le Chin ah Mizoram i zatlang bu hruainak an ti. CB le CC tonnak ngei ṭhan ding an si. Tutan tal ahhin kan pale kaphnih kan pale nih an lung an ṭhumh hrimhrim a hau. Ka chim lengmang bantuk ka chim voi hra bang, lung ṭhumh ve lo atu ka kal ning bak hi na ka cohlan hau, atu ka sining bak hi na lung a tlin hau ti khan cun daihnak le remnak zeitik hmanh a um kho ding si lo. Cucaah cun hihi CB lei zong nih ṭha tein ruat in nihin ah an kan bawmh ko cu teh, nihin ah ral a kan dohpi ko cu teh, ti me men khan a ngah lo. Nihin i an bawmtu, an bawmtu nih khan zei bantuk thinlungput he dah an bawmh Zei bantuk thinlungput he dah an dirpi timi kha a biapimi si. A lungput le a duhnak taktak kha kan theih lo hmailei ah. Kan rak bawmh khuate tiin aa kan kan sian lomi thil kan hal ṭhan seh law zeitindah kan tuah lai? Cucacun mah le mah, mah le mah te hmanh hi i hawikomh i funtom khawh ṭung loin a dangdangpi he ai daw ngaimi bantukin va um khi khatlei ahcun ningzak ngai si. Kha Falam kan kap lai an ti i CC ralkap pawl nih CNDF na an duh lo. Tidim kan kap lai an ti PDF zolen an duh lo. Anmah vial nih cun Hakha laknak kan sawm hna sehlaw kan bawmh hna lai, kan kahpi hna lai an ti. Anmah khuapi lak vial ahcun bawmh le kahpi an duh fawn ṭung lo. Zei bantuk lungput dah a si ti kha khua ka ruat tawn. Khua ka ruat tawn. Kha bantuk mah khuapi laknak hmanh Kah hmanh kahpi le dohpi hmanh duh ṭung loin lungrualnak, lungrual he nan duh taktak lo le si ko hei ti hei au lemang zong cu khatlei kam ahcun aa a hnulama i ai zul lomi bia a si cang. Cucacun Falam zong kan zate in kah ding, Tidim zong kan zate in kah ding si ko. Hakha zong kan zate in kah ding si ko. Nan ni nih cu ram nan lak, kan ni nih kharam kan lak, nan lak mi uku kan ni hi ka kan uk lai ti he vai cu len le vai pheu len kha a harnak pakhat man um lo. Makha silo in nan khupi lak nak ah Kan kap hna lai, hmunkhat ah kahdohnak kan tuah lai ti duh ṭung lo. Mah le unau hmanh raldohpi dingah duh ṭung loin he midang tu va sawm lengmang kha lungput thiang si maw, lungput ṭha si maw, ṭha tein kan ruah a hau cang. A ṭha tein ruat usih law minung sinak hrimhrim ah hin Mah le u le nau hmanh i dawt khawh lo i i rem khawh lo i midangpi he vai rem ngai, vai dawt ngai i va um cu thil dawh a si maw, patling lungput si maw. Cucacun tutan ah hin ṭha tein e a cawlcangh ning kan zoh lai. CC nih Tonbiaruahnak ngei dingin ca sawmnak ca an pek cang hna. Ka inn an duh lai maw duh lo. Keimah hmuhnak an duh lai lo. Zeicahdah AA nih cun Chinram ah duhtawk in a cawlcangh khawhnak ding caah le zalong tein a um khawhnak hnga ding caah hawi ai ngeih cang. Cucu CB. CB nih a lungthin a ṭhumh i Sisi he ṭha tein pehtlaihnak an ngeih lawnglawng ahhin ee hi kan theih ding kan dawi khawh lai. Cucu kan theih a hau. Cucachun tutan ahhin Sisi nih tonnak ding caah sawmnak caam pek cang hna i ee nih zeitindah an leh lai. CB nih teh zeitindah tutan i Sisi he tonnak ding ahhin zeitindah khuan ruah lai. Tutan tonnak zong i zeihmanh zei huaha loin a dongh lebang ko siah khan cun mipi tangka thawhtu vialte hi kan ngaihchia cang lai, kan lungfak cang lai. A chuak paoh chuak seh, a si paoh siseh tiah lungput a ngeimi minung tampi num cang. Kan pale nih lungsau paoh ṭha an ti caah khan atu tiang khah thin i sum cio cu si i A chuak paoh chuak seh, a si paoh siseh ti si ahcun aho ca ah hmanh a fak lai lo. Kanmah ca cio ah khan a fak lai. Kan miphun nih a tuar lai, kan ram nih a tuar lai, kan tuanbia a chia lai. Le cucacun